Dumelang, ke a le lotšha, ke a le tamiša, ke re madume ka lapeng. Ke a le amogela go semoya ka Doctor Makgabo. Ke rata re dira reading ya rena ya mafelelo a beke yona ye re leng mo go yona. Okay, re tlo kry-a melaetša ya go tšwa go badimo ba rena ra kry-a molaetša go tswa go mangweleng a rena ra kry-a molaetša ya go tswa go our higher self so a re ko rena tlo sepela ka sebopego mang and ge e le gore ke mathomo o tsena mo channeleng ya rena ra o amogela gomme ke kgopela le supporteng channel ya rena ka go subscriber sorry the world because ke na le the world ke swantse ke tša karete nngwe gape the judgment because ke na le the judgment ke swantse ke tša karete nngwe gape tšwatile tše dintši ke nyake o tša karete tše dintši ka re ke weekend

mm -hmm. okay ke na le the nine of cups so ke tlo di tsamaiša di le ka sebopego sona se ene ke nyaka molaetša karteng wa apeya go tšwa go angelo a rena ela ke molaetša go tšwa go badimo our ancestors ancestor guides ba ba lego mokganyeng Hello, nyaka karata jwa go mangele a rena ba the king of wands ke tlo nyakela karata e nngwe gape gore ke the king the hermit ke santse ke nyake karata e nngwe gape kare ke the hermit ke na le the five of wands okay and then ke tlo tša another karata ya mafelelo-felelo karata mafelelo-felelo ke na le the world o ka lebela the world e tšwelela ga kae gantši the world e tšweletše gantši okay guys a re thomeng a re thomeng ka reading ya rena ke na le the world the judgment the king of swords and the eight of the sacred circles in reversal ka bushape ka ba le the nine the nine of cups okay so molaetša o le gore o bolela ke badimo mo kine ke molaetša o le gore ba bolela ka go dilo tše di diralang ka ra lefase la rena le re lego mo go lona le e le gore ba le bitsa gore ke material world ga ba le bitsa gore ke material world ka ka la gore kore lefase la rena ga le mo spiritual le rena batho ba re dula moki we are not that spiritual even if ba bangwe re le spiritual but then okay as people we are all spiritual but kore a re phele go ya ka melao ya spirituality ba bangwe um eh, re buša ke di-religion dikereke tša re di tselago ditumelo tša rena jwale le jwalo and then go tla ya le rona tumelo ya mo ya kereke wena o e tsena goba tumelo ya gago e reng ka spirituality most o kgotse le gore they don't say anything about spirituality tše dintšhi o kgotse le batla go ganetša ka dilo tša spirituality kereke tše dingwe wa tlo botse le gore he o seke wa phasa o seke wa phasetša badimo o seke wa dirang o seke wa ya dirang motho a bolokile o bolokile re le tlogela go le so ga re dirapeng re ya go mmona gore re mo išetša mablomo re ya go mo kgorela ga re beye maswika eng eng kore ke ke ke tšeo tšeo ke di-believe tša rena tša lefaseng leke it has got nothing to do with spirituality but then at the end of the, of the day go tšele gore your belief ke tšona di dang di blockang your spirituality di blocka your soul ke ka baka le o tlo kgotšele gore ka tšatši la mafelelo judgment yona e tlo no ba gona ba dumela badimo ba re judgment yona e tlo no ba gona go tloga mo lefaseng moya wa gago o itšwa mo mmeleng wa gago o ya into the spiritual realm ka tshwanelo o swantse go humane badimo ba gago ba go emetše di-ancestors tša gago ge ke bolela ka badimo ke bolela ka di-ancestors because ka mokgwa re tlwaetse go e bitša ka ona gore badimo ke di-ancestors bate gopela re na le um difference magareng ga god re na le god ke bolela ka the creator ke bolela ka god re na le di-gods badimo e le gore ge re bitša e le gods e le badimo ga re bolele ka our ancestors a bolele ka our ancestors ge e le gore o sale wa lebelela video ya ka ya the anunnaki o tlo kušana ke bolela kae le gore i know gore a se ke tle ke fetša ke sa le kgole but ke tlo ke tlo tšwela pele ka ena e segale ne ke sa tshwere ke tše dingwe ke tlo tšwela pele ka ena e segale di tlo bona gore na wa e kere go na le the difference go na le the creator god gwa buša gwa ba le the gods and then ra ba le di-ancestors tša rena ba e le gore gantšhi re no tlwaela no re re lebelela dictionary ancestors e no ngwala as badimo mare botse our ancestors ke our loved ones the, our past loved ones our deceased loved ones but re no tlwaela go no re badimo e ke setse ke re badimo everyone o kuša re kulela ka di-ancestors ga nagane ka di-gods so mo ke bolela ka di-ancestors not the gods but the ancestors okay so ba confirma badimo ba gago gore ee judgment e tlo ba gona ge moya o tlo o tšwa mo mmeleng ba swanetše badimo ba gago e be bona ba tlatla ba tlo go gatlhanetša o tlo humana ba e le gore wa ba tseba le ba e le gore wena ga o ba tseba e le gore ba phetše before wena o itla mo lefaseng o koko le borakgolo bana ba le ba ba tsebang o tlo ba humana ba go emetše goba batswadi bao ba go emetše ba tla romela o motse goba ba babedi ba tla ba go tšea ba go iša mo e le gore ba bangwe le bona ba mo gona but go le too much into a material world and then e le gore wena o rula ke eh, ba re keng other beliefs di-beliefs tsela tša gore ge motho a tlhokofetse ga re sana taba le yena re lebetse ka yena then tseba gore um wa latlhega

dibe ka moka tše e le gore o di dirile mo lefaseng di a tlinsega and then o ya le o dira le ntho ba bitsa re ke um sort of a review review ya bophelo ba gago bophelo bo bego bo phela mo lefaseng wa bona rona kore go tloga o belegwa until bile o tlo tlhokofala go bona gorena o kgopišitše bomang le bomang dilo tse o di dirilego

judgment e tlo ba gona so ba bolela ba re o se ka lebala so ke ntela gore ba go gopotsa gore o se ka ketebala gore omang o tswa kae o ya kae o se ka lebala contract yona o e saenileng go e tla mo lefaseng o se ka lebala di-purpose tša gago tše wena o di tletseng mo lefaseng and ebile o seke wa lebala badimo ba gago ge e le gore ke kgale o sa ba tšholele snafe ye ke nako e le gore ba tšholele snafe o fetša bala this reading bolela le bona ge e le gore ke kgale o sa rapele ye ke nako e la gore o rapele o rapelele le ba e leng gore motlhomo ba ile ba phela ka mokgwa le wena phetšeng ka gona ba se believe go di-ancestors mo e le gore ba ba sena taba re gopola di-ancestors tša rena ge maphelo a rena a le boima re sokola re sa bereke manyalo a thubega bana ba feila dikolong ke gona re ba gopolang re nyakang thušo but ge re phela gabotse ga re ba gopole re ba gopola ge fela re re bolela re ge re nyaka dikoloi re nyoko reka dintlo re kgopela maatla le thušo go tswa go bona le guidance ya gore kgone go make the right decisions once mola ba re thusitše re makile the right decisions re kgone go reka dikoloi tsela ra lebala gore re ba botse gore gape koloi e la šona re kgone go e reka and go reka koloi does not mean gore le ge e le gore a se o e reke cash a se di-blessings e sa le di-blessings but gore o fetše go e patela o tshwanetse o kgopele maatla go bona gore ba o thuše o se ka kgwetsa o dia dikoloto tše dingwe gape tše dintšhintšhi ka matheko tšele gore di dira wena mafetso o palele ko patela koloi ela o itšereng ka sekoloto goba ntlo ela o e rekileng ka sekoloto e sa le di-blessings ke dilo tse kgonne go di achieva go di fitlhelela okay okay ba re mo go wena ne um ge ba o lebeletše badimo ba gago ba bona motho e le gore o na le maatla o jwale ka kgoši gore gore most ya batho ba balang this reading ba ka ba ba ena le spiritual gift and ba ka ba ena le badimo ba mandao ba enabo ka ba ena le the royal blood o ra re kua godimodimo kua some of your ancestors e be le dikgoši so therefore ra gore le wena you have the royal blood okay so o motho o motho wa bogale o na le the strength o na le the power to do things to make the right decisions to take action ke matla ba o fileng ona ba o file mogopolo the wisdom the thoughts positive thoughts ba go romela tsona tšatši ka tšatši bošego bo bongwe le bo bongwe ba tla go wena ba go fa melaetša mare jale melaetša e mengwe ga e fihle ka baka la mathata a mo lefaseng le rena re lego mo go lona ka baka la lefase la rona le tletše ka bathakathi di-negative energies di-entities so ba o file maatla gore wena o kgone go ke defender from these things o kgone go lwa le eh, o kgone go lwa this spiritual warfare o kgone go e fenya yona ntwa e kesemoya ge di-entities di o attacka spiritually bošego o robetše o kgone go di fenya mare gore o di fenye go ra gore wena o swantse o be gabotse mo moyeng o be gabotse spiritually soul ya gago e tlhwekišiwe mmele wa gago o tlhwekišiwe o be protected le lapa la gago le tlhwekišiwe gore mangelwe a gago badimo ba ba kgone go tsena ka molapeng ba kgone go go lwela ba kgone go thuša go lwa ba kgone go go bontšha ge meleko e tla gore e moleko mosolo moso o e tla ke eh, e ba redi ke protecte dira seo le seo le se gore moleko la se ka ba kgona go tsena ka jarateng ya gago okay and then ba bolela gore ka nako e nngwe dilo tse dingwe tse di diralang ka ra bophelo di-emotions tša rena maitshwaro a rena maikutlo a rena affecta di-blessings affecta ditšhelete ka nako e nngwe bona lo tša tša bophelo di sa sepela gabotse ka ka la re mo ditšhelete ke tšhelete e le gore a di sepele gabotse and then e dile tšhelete tse e le gore ga di sepele gabotse one ya potsa gore badimo ba ka bang fureletse ke ntsela ke boletse ka re re bolaya le bona fela re nyaka tšhelete ge re le gabotse we don't remember them ra lebala gore re ba fe metsi ba nwe ba ntšhe lenyora ka ka la re badimo ba rena our ancestors ga ba fapane felo le our spiritual guides our spiritual guides re bolela le bona ka tsela ya thapelo o ka nna wa ba fa le a glass of water go bolela le bona badimo ba rena re bolela le bona ka tsela ya go phasa ra ba fa snafe ra ba fa le komiki ya metsi gore ba nwe ba ntšhe lenyora ba kgone go ba le maatla ba kgone go tla go rena ba re bontšhe tsela ba re tshware ka letsogo ba re bontšhe tsela ba re guide and then ba buša ba re ko re bolela ka lerato le re bona ba go rata ka lona o tsebe gore badimo ba gago ba go rata your past loved ones ba go rata ee mo lefatsheng re re phela re na le go tlashana re gagane ka mantšu re le balapa le tee re le madi a matee ka baka la dilo tše di tlhaga mo lefaseng ka baka la tšhelete boloi dijelase le tše dingwe gape le masebo re feleletša re lwa re le um kgomo tša šaka le tee

tseba gore ge motho ola a ile wa kgopišana le yena goba a o kgopiša a sa le mo lefaseng ga a sepela because o kgona go bona diphošo tša gage and then kore ga a goa through this regression it's like kore wa tshwarelwa kore o ya through a process e le gore o tshwarelwa dibitšela tša gage and then le yena wa di bona diphošo tša gage then o dirang wa ke tshola ke ntho o tla bonang eh, o tlo bona o mongwe ancestor e tla wena mo ditorong goba o ya consulta kae ka ba botse ba re eh, goba o ya consulta kae ka ba botse ba re go tswelela motho o mosolo moso o re wa tseba gore a se a go treat gabotse a se a kgone go bontšha lerato o kgopela gore o mo tshwarele maybe motho o gore a behave ka mokgola o be a sa ketiri ka nako yela o be a dirwa ke tša lefase leke o se ka lebala gore batho ba go loya ba kgona go hypnotiza motho ba kgona go manipulata motho ba moši kore o kgotsa o ka re ompopi bona ba tshwere di-strings mpopi ola wa mašela bona ba tshwere di-strings ba o raloša ba o controla e ya mo dira so e ya mo dira so this is because ge re le mo lefaseng la rena re lebala go ke protector ra lebala gore kana re deala le too many negative energies re dila le bathakathi re dila le di-entities re dila le di-poltergeist le other evil spirits yes evil spirit e kgona go tsena kare ga monagano wa motho o mongwe ka ra mmele wa motho o mongwe ya thoma ya mo controla ya mo dira gore motho la a tla o treate gampe so o se ka kgwetsa o mongwe wa family o e le gore o tlhokofetse sala a o treata gampe mola a sa phela wa kgwetsa le gane jale ga a tlhokofetse kore le o monagana o sa gopola dilo tsela a di dirilego a o dirileng tsona ge o monagana pelo ya gago e sa e ba bohloko ge o monagana o sa kwata no motshwarele motho ola morapediše o motse gore motshwaretše gore le ena a kgone go robala gabotse ka gore the pain that you feel la ga se gona mo lefaseng the soul ya gage mo a leng gona wa e feela that pain this person is going through a lot mo tshwarele o dirile diphošo re dira diphošo re le batho ka moka na ga rena mo lefaseng a ona o le gore yena ka re yena o holy holy re dira diphošo because re dirang re controla ke dilo tša semoya ba bangwe a se tsaba tsa re di re controla intentionally ka go kala re re lebala go protector re lebala go protector bana ba rena re lebala go protector metse ya rena re lebala go protector dilo tša rena dikoloi tša rena metse ya rena jwale le jwalo re lebala go protector ditšhelete tša rena that is why ka nako nngwe re fela re losa tšhelete ka ra bophelo re ba le mathata a ditšhelete re thome re nagane gore badimo ba rena ba re furaletse santefa nope ga se ba re furalele bothata kore ba palela ko o fitlha mo rena o kala re we don't protect ourselves okay okay and then ke set ya bobedi ya dikarata ke na le the king of wands ke na le the hermit ke na le the five of wands okay so o ke molaetša o tswa go um eh, mangeloi e ke bolela ka mangeloi ke bolela ka spiritual guides guardian angels and your higher self as well so molaetso e le gore ke a o kira moki ba sa bolela ka taba e la gore um wena you are the king o kgoši le ge o le mosadi o kgoši ge e le gore o monna o kgoši o kgoši e ka ba o e na le madi a bogoši goba e ka ba e le ntho e la gore kore you are an old spirit you are an old soul ene ebile kore soul ya gago ge ke bolela ka di-ranks tša tšelo di kwa e, tšele godimo goba tšele di in the spiritual realm your soul kore it is on the higher kore on the higher realm but because ga di jalo soul ya gago e ka mo lefaseng le wena as o le motho o tlile mo lefaseng le soul ya gago e gona ka mo gare mmele wa gago then ka e sa wela back go molaetšo la badimo ka baka la mathata re kopane ona mo lefaseng ka baka la dilo tse re kopanang le tsona mo lefaseng di-beliefs tse re kopanang le tsona mo lefaseng dilo tse re di rutiwa gore le mo lefaseng re feletsa re lebala gore na re bo mang re tšwa kae re ya kae wena you can make things happen go nyaka selo wa no se rapela fela o ka se hwetša mare because re ka nako ngwe re rapela re sa believe rapela without faith that is why re sa kgone go fitlhelela dilo tse re di nyakago goba because nako ngwe re rapela ka di-last minute mola re bona re ka ra mathata ga re rapele every day and then the minute o rapela o expecta gore thapelo tša di, di answeriwe immediately santefa no ga go kgonagale that is why re ba le go nyatša ra ba le go dauta ra nyatša mangwele a rena ra dauta eh, mangwele a rena ra dauta modimo go na batho ba bangwe ba sa bile ba re modimo ga gona motho wa botsa gore ge e le gore gona why ke ba le mathata masole a masole a masole question ko rena wena o lemogile neng gore modimo gona number one um since o belegwa o e tla mo lefaseng a na o lalong bo sa tse gore modimo gona na obviously kgale o tseba ka dikolong tša rena re be re fela their religious education mo e le re be re rutiwa ka bebele re rutiwa ka modimo we all know gore god o gona but ga re ke phe nako ya go kotama ka dikhuru ra rapela ra bolela le yena re bolela le yena ge re le ka mathateng fela ge dilo tša maphelo a na le sepela gabotse ra mo lebala and then ba bolela ka um conflict e ka bang gona this weekend e ka ba mašata go rogana le motho mongwe go fapana le motho mongwe ka dipolelo go lwa le motho mongwe so owe ke moleko so o seke wa entertain ke moleko ke moleko e ka ba e le gore motho no a tla tlang mo wena a tla go romula goba a cosa this argument e ka ba e le motho gore o romilwe goba e ka ba motho le gore wa šomišiwa ga se a romiwe but wa šomišiwa yena ga a tsebe gore wa šomišiwa ga a tsebe gona batho ba ba šomišiwa ba tseba gona ba ile gore ba šomišiwa ga ba tsebe motho e ka ba moagišane e ka ba motho wa family e ka ba ngwana gago goba motswadi wa gago goba molekane wa gago ka baka la gore ke ntho le ke boletse le mathomo a boletseng ba re ka nako nngwe re lebala o ke protector goba rena re le batswadi ra ke protector mare ra lebala bana ba rena ra lebala gore okay ge re ke protector re le batswadi re sa protect bana bathakathi ba le ba ka dirang ba ka re tsena through bana ba rena bana ba batla ba sa kgone go bona le ka selo ba tla spiritually bošego ngwana a robetše ba manipulator di-thoughts tša gage ba manipulator spirit sa gage ba thoma go mo šomiša ngwanela thoma phela ena le di-negative thoughts ka wena as a parent a thoma phela na yena ma dutse gona phela nana re ga ba nrate ba rata moketekete go feta nna ka go ka la re ngwanela nene o la kgopela tšhelete ya go dira one two three ya ba e le gore wena ga ona selo wa re go mo tlhalosetša yena a se tše ka nto e la gore ke nnete a bana selo ba batla mpha yena e tša ka mokgolo wa goreng ga ba nrate ba rata moketekete moketekete nnenneng o kgopetše tšhelete ya eng ba mo file but nna ba gana nna ga ba mphe nna ga ba nrate ngwanola wa lebala gore the time o la a kgopela tšhelete e be e le gona maybe le be le bonasitše ka mo gae goba le be le na le tšhelete yena kgopela e le gore ke sebaka bakeng ka ra kgwedi tšhelete ga di gona goba dikoloto ke tše dintšhi mabaka a ditšhelete ke a mantšhi So batho ba ka ntle ba tla tla ba manipulator dikgopolo tša bana, ngwana a bone kare motswadi ga a mo rate, ngwana a, a se ka tlhola a sa respecta motswadi, ngwana a sa tlhola a sa theeletša motswadi, ngwana a thoma go fetolana le motswadi. Mafeletšo ngwana o dirang o thoma go groupa le, ba, le group tšela tša bana bale e le gore le bona ba behavior in this way goba ebile o ke groupa le group tša bana ba e le gore ba tswa ka malapeng ao sele kana mpile ba kgaofi le yena jwale o tlo tsere ba thoma mo ge ba sena mo manipulator ba thoma mo gogela ka lesaeteng la bona gore ba kgone go mo controla yena ga a bone gore wa controliwa ga a bone next then mafeletsong ngwana o dirang o thoma o ya um di-tarveneng ngwana o thoma o nwa majala ngwana o thoma o dirang ngwana o thoma o dirang wena ga o sana control ya ngwana gago ga o sa tsebana go diragala eng sante fa mistake ebile nthela gore wena o bo ke protector o itseng because wena o lebeletse ntela gore ka o kala gore motswadi wa bereka di mabaka di chelete a sepela ga botse ka mo gae o kgone o tsentšha bana ba dikolo but o lebala gore ngwanola ba tla mo kry ana ka mola sekolong sene se la mo tsentšhang ka go sona ba tla mo kry ka yona buke ene le ya gage goba ball pen ene le ya gage ba ne o tla ba mo kgopela ball pen ba tshwere ditlhare ka mo matsogong a bona ba gare ba e tshwara-tshwara ka ditlhare ba fetša fela ba mo fana pile nto la itirang e tliša meleko e tliša di-blockages ka rapholo ba gage ba thoma go mo controla e tliša di-monitoring spirits ka metlha um di-monitoring spirits tše ke le bolela ka mo gae di-discussa tše le di-discussang yona e ka re itheleditše e tšeela ngwana botlhale ngwana o ba kgona ka sekolong then e thoma o tša botlhale ba ngwana ngwana o thoma o faila e thoma o tlhakatlhakantšha lapa ka mo gae le thoma go lwa ka boselena le fošana ka marumo ga le sa trustana so ka metlha e re ke protector re se ka ra lebala bana ba rena and then ke tshwere karata e le gore e go botša ka eh, chakra ya gago e le gore wena o swantse o e bule o e balance this weekend e be active e bolela ka the crown chakra e bolela ka the crown chakra crown chakra ke the seventh chakra mo mmeleng ya rena re na le chakras tse dintši ke tse dintši kudu-kudu

ka tšona ge e le gore o na le gift ya the third eye goba ya clairvoyance go ponya mahlo and then o kgona go bona something o thuša ke the crown chakra the third eye chakra le di-chakras tšela leng kwa godimo so go nyako tseba a lot ka di-chakras go na le dilo tse le gore ke ya di-offera like during a reading like this go na le tše e le gore ke a di offera on a one on one consultation motho a bukile consultation le nna and then go na le tše e leng gore kore strictly ke tša di-classes tša rena so ge o le ready o nyaka go ithuta ka di-chakras ge e le gore o na le dimpho tša semoya o nyako bula some of your class maybe o nyako tsa nna ke na le di-class tša mohutamang le tša mohutamang ke nyaka go di bula and then re na le di-classes so as e le di-classes it's like sekolo o tlo no patela and then we go through those classes mo e le re tla ba re ye re go ruta ka di-chakras and then o di bula jwang o tlo go practice jwang ro roma le di-class di-sort of di-trainings di-lessons tse le wena you must go through them a kere ke wena o tshwanetse o direng rena mmereko wa rena ko go ruta and then wena ke wena o tshwanetse o dire those those activities gore moya wa gago o bulege you need to do those activities so classes tša rena ke tša go bula moya like ba bangwe o na le um the gift of as eh, eh, the gift of mediums ba bangwe o na le the gift of psychic mediums jalo le jalo but then ge o sa tsebo rena ke di-class tše di feng tse o swanetse o bereke ka tsona o ka bula moya wa gago o swanetse o bule moya wa gago jang obviously moya o ka se bulege you'll never do o tlo palela ko o dira mmereko le gore wena mangelo a ba o file ona ee ba bangwe mpho ya lena ke tsela tsa go tlo šomiša ditaola ka mokgwa ke fela ke di šomiša ka gona di-tarot cards le tše dingwe gape obviously tša go tshwana le um ditaola you need to go um through training ya go thwasa ye e leng gore ge e le gore a sotlhoya o tshwanetse ka molao o tshwanetse o emele badimo ba gago ge nako e le ready ke bona ba tla tlang go wena mo ditorong goba through a vision ba tla ba botsa jale ke nako mare ka nako ngwe ge crown chakra e blokegile ba tla tla badimo ba le ka go botja batho ba palelwa ko go botja goba ba go botja wena o sa o sa kgone kuša molaetša o sa ko molaetša go tsoga fela o gopole selo o lebetše santhe fa ba batle ba tlo go botja re sepela kae ka o yo go thwasa motho ga na le eh, spiritual gift sa o yo thwasa ga ke iše thwasong o iša ke badimo ba gage o romela ke badimo ba mmotsa gore o ye kae o ye kae go na ba e le gore ba na le spiritual gift tše e le gore ga ba tshwana go yo thwasa badimo ba tla ba ba bula moya owe spiritually mara goba di those gifts again di nyaka le wena you need to do something badimo ba ka seno tla ba no bula moya fela you need to do something o swanetse o be o go through some activities o be le di-activities tse e le gore wa di dira ke tsona lo tse e le gore ra di offera ka di-classes tša rena so ke yona reading ya rena ya this weekend gomme ke lela ka letša matlhatseng le mahlogonolo ke a leboga